Aktar tard fit-tieni parti tal-programm għandna fajt interessanti għalikom. Eh, se nitkellmu dwar eh, daw li għalmu l-karozzi, eh, se nitkellmu wkoll ma' din l-istorja li għamet fuq l-oqbra u għandna wkoll il-Dr. Barbara li se jirrispondi d-domandi, id-domandi tagħkom, id-domandi li joħorġu anke minn dak li ġara illum. Imma fl-ewwel parti għandna magħna bi pjaċir lill-Arċisqof Nirringrazzjak l-ewwel nett li lqajt l-istedina. Grazzi lilek Peppi u lill-trupp kollha ta' Xarabank. Ekku, aħna
ħriġna dan l-avviż fuq il-dawl u għadna da kastig minn Alla, Mons. Dan li qed jiġrilna.
Jiena d-domanda rajtha u ovvjament ixxukkjatni għaliex sfortunatament anke kien hemm min qalha dil-ħaġa. Ir-risposta li nagħti mal-ewwel hija le, imma nispjega għaliex. Għaliex fil-Bibbja ġieli nsibu l-kelma kastig. Aħna għandna l-privileġġ, Peppi, li qed ngħixu wara li l-Iben t'Alla stess sar bniedem Hu għarrafna min hu Alla. Fil-fatt, fil-Vanġelu ta' San Ġwanni miktub lil Alla ħadd ma rah imma għarrafulna Ġesù Kristu. Ġesù Kristu stess jgħid meta fi djalogu mal-Missier din hi l-glorja tiegħek li jagħrfu lilek, Alla wieħedu veru u lill-Iben tiegħek li inti bgħatt. Alla huwa mħabba. Missier li jħobb ma jikkastigax lil min huwa innoċenti. Aħna jekk inħarsu lejn il-pandemija li qed taħsad mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd, mhix kwistjoni ta' ġustizzja li inti qed tikkundanna lil xi ħadd għax għamel xi ħaġa ħżiena għax aħna għandna tant vittmi, eluf, innoċenti. Mela jekk jiena rrid nemmen f'Alla ma jistax ikun nemmen f'mostru. L-Alla li nemmen fih jien, Peppi, hu Alla mħabba. Issa, il-missier, il-missier ibeżbiża lill-iben, imma qatt ma jikkastuiga lill-innoċenti. Jekk teacher jikkastiga xi ħadd innoċenti, jkun qed jagħmel inġustizzja. Alla huwa ġust. Imma jgħidu Alla ma jħallas bin-nar ta' ħadd. Ejwa, aħna għandna ħafna espressjonijiet fil-lingwa tagħna. Idu, idu, idu twila.
Iva, idu twila.
Imma. Laħqu Alla, jgħidu dak laħqu Alla. Eh, u veru li hemm din il-kuxjenza. Veru li aħna ngħidu hekk. Eh, eżatt, ok.
Imma jiena nemmen ukoll li dak li aħna naħsbu f'Alla, jekk irridu nemmnu f'Ġesù Kristu, jrid jgħaddi wkoll mill-esperjenza li tana Ġesù Kristu ta' Alla. Ħa ngħidlek xi ħaġa konkreta, Ġesù Kristu, fil-Vanġelu ta' San Luqa kap. 13, jikkummenta fuq żewġ avvenimenti li kienu ġraw fi żmienu. Waħda minnhom Pilatu kien qatel xi nies li kienu qed joffru s-sagrifiċċju qatilhom fuq l-artal tas-sagrifiċċju tagħhom stess. Mela hija vjolenza tal-istat li toqtol lil nies innoċenti. U kien hemm torri ta' Siloam li waqa' fuq tmintax il ruħ, qatel tmintax il ruħ. Ġesù lin-nies ta' żmienu jgħidilhom, intom taħsbu li daw kienu midinbin iżjed minnkom? Ġesù, ġifieri, jaqtagħha fil-laqam il-ħaj u jgħid, Isma', Alla mhuwiex dan il-mostru li jikkundanna xi ħadd innoċenti. Ovvjament, jekk inti tħares imbagħad lejn il-Kurċifiss li aħna se nqimu, il-memorja ta' dak li għamel għalina fil-Ġimgħa Mqaddsa li ġejja, tara l-innoċenti li permezz tat-tbatija u l-mewt tiegħu jifdi lilna l-midinbin.
Mos, din il-virus m'għandu, ma jagħmilx diskriminazzjoni as such, jidħol f'kulħadd, daħal fil-Prim Ministru Ingliż, f'diversi Ministri. Prince of Wales. Prince of Wales.
Dak għad tarġa' ddilu iktar malajr mill-oħrajn. U diversi sfijiet, għandna żewġ Kardinali wkoll bil-Covid 19, jiġifieri. Jiġifieri, inti ma tibżax li jidħol ġo fik ukoll? E mela, ma nibżax, jien naħseb importanti li nibżgħu biex noqogħdu attenti, mhux biex nitwerwru jew inkella taqa' fil-paniku.

Il-figure hija persuna ta' integrità, persuna li tismagħha wkoll tikkalmak. Imma hi qed twissina biex noqogħdu attenti, mela il-biża' mhux it-terrur, il-biża' huwa biex toqgħod attent. Għaliex jien, min jien jien, Charles Scicluna, biex ngħid il-virus lili jtersaqx lejja. Irrid noqgħod attent, irrid naħsel idejha ta' spiss, Noqgħod attent billi nżomm id-distanzi li qed jitolbuna nagħmlu l-awtoritajiet tas-saħħa. Jien għandi ommi anzjana d-dar, għandi wkoll responsabilità li meta nidħol id-dar minn hemm barra, u ngħidlek il-verità bħalissa mid-dar għall-kurja inqaddes u nerġa' nirritorna. Noħroġ nimxi ftit għax jagħmilli tajjeb inkella nsir qisu insomma iżjed bogħod b'ofril milli jien. Imma fl-istess ħin, Jien għandi responsabbiltà, għandi mara anzjana d-dar, irrid nieħu ħsiebha wkoll. Enric Dal-filmat, il-Papa ġie qabel ma beda l-virus. Kien qed jieħu b'idejn in-nies u beda jiġbidhom. Jekk narawh dal-filmat, jiġifieri tara lill-Papa, naħseb rajtu inti dal-filmat. Iva, iva, u ħalaq ftit kontroversja wkoll hu. Ekku. U jiġbed, tajt dak kien diġà qed jinduna bil-virus. Le, ma naħsibx. Kien hemm ukoll li meta Meta ħataf lil Eva kien hemm persuna Asjatika, le ma ħatafhiex. Ifhimni, il-Papa, il-Papa għandu. Le, kien qed jagħmel eżatt li qed tgħidilna. Le, veru. X'armejn, eh, eżatt. Le, x'armejn tgħidilna addirittura biex ħadd ma jipprova anke joħodlok b'idejh. Imma meta ppruvaw neħħilhom idejh. L-istint tiegħu biex il-Papa Għandi l-privileġġ li nafu xi ftit. Ma jħobbx ħafna formalità, huwa bniedem dirett, bniedem ta' sempliċità kbira. Jien naħseb dakinhar ħassu li isma' din il-formalità, ħafna minnhom kienu qed jinżlu għarkubb tejhom quddiemu. Eh, kienet ikun qed tqum l-ispeċi. Eh, hu kien mhux daqshekk formalità. Kif tarah illum il-filmat. Ma naħsibx li kien qed jantiċipa l-COVID-19, ma naħsibx. Mela, iż-żjara tal-Papa tħassret kif nafu, min ħassarha min-naħa tal-Vatikan jew min-naħa ta' hawnhekk? Le kien ftehim bejn is-Santa Sede u l-Istat. Ovvjament anke aħna l-Isqfijiet Maltin, jiġifieri jiena, l-Isqof Mario u anke l-Isqof Joseph, konna parti wkoll minn din id-deċiżjoni li ħadna b'sens ta' responsabbiltà kbira. Anke għaliex iż-żjara tal-Papa hemm bżonn li ssir wara kollox mhix imħassra imma postposta. Issa nisperaw li l-burraxka tgħaddi minn fuqna u minn fuq l-Italja għax il-Papa ma jkunx jista' jivvjaġġa anke minħabba s-sitwazzjoni li hemm fl-Italja. U jerġa' jiġi?
Wara, ja, jiġi, jiġi. Se jiġi, ġifieri? Le, il, il, mela, ħa nkunu ċari. Iż-żjara tal-Papa mhijiex imħassra, Propost, imħassra għal, għal 30 u 31 ta' Mejju, mhux se ssir hemm, imma hija post posta, Ok. għaliex il-preparamenti kollha saru, Ekku. anke min-naħa tas-Santa Sede, min-naħa tal-Istat Malti, jien Ekku. nixtieq nirringrazzja, nieħu l-opportunità, Biex nirringrazzja lill-awtoritajiet tal-Istat Malti tal-kooperazzjoni kbira li sibna magħhom. U anke dan l-understanding. Wara kollox id-deċiżjoni ttieħdet ukoll meta Malta kellha bilfors tagħlaq il-kuntatti bil-baħar u bl-ajru ma' l-ewwel ma' l-Italja u mbagħad mal-kumplament tad-dinja. Fil-fatt meta
inti kellimtu jew il-Papa waqt li għaddejja dil-biċċa xogħol jew. Kellimt.
Kien kellimni fl-24 ta' Frar qabel faqqgħet din it-traġedja kollha fl-Ewropa għax kellu bżonn jibgħatni f'missjoni u mbagħad tħassret anke minħabba l-Covid 19. Mbagħad kien sejjaħli biex niltaqa' miegħu fi ħdax ta' Marzu imma kien il-ġurnata fejn jiena kelli nkun Ruma u għalhekk ftehemna li niltaqgħu dakinhar imma jiena kelli nħassar l-appuntamenti li kelli u mbagħad ingħalaq anke t-trasport, il-vjaġġi ma kinux possibbli. Allura ddeċidejna li insomma jkun mument ieħor. Meta tarah miexi fil-Vatikan waħdu, dik ix-xena, dik laqtet id-dinja. Hija xena impressjonanti, laqtet id-dinja. Inti x'ħassejt personali iktar minn kollox? Jiena kont qed insegwiha fil-Kurja għaliex aħna kellna l-quddiesa fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija mbagħad ir-Rużarju. Hemm hu. Anzi, ma għamilniex ir-Rużarju dakinhar għaliex. Tista' mhux, tista' qatt timmaġina kellna se naraw dix-xena. Le, qatt ma stajna nimmaġinaw. Hemmhekk il-Papa sejjer jinvista lill-Kurċifiss San Marċellu al Corso. Imma dik hi waħda. Imma mbagħad, ovvjament, waħdu, jiġifieri hemmhekk tant hija hemmhekk Via del Corso, Għamilt, għamilt ħames snin ngħix f'dik it-triq jiena, ftit 'il fuq, nafha sew, hi bħall-Via Nazionale l-Maltin jafuha sew għax hija t-triq tal-ħwienet, dejjem miżgħuda min-nies. Il-Papa dik in-nhar mexa waħdu u hemmhekk mar jinvista lil dal-Kurċifiss mirakolus li mbagħad ħaduh il-Vatikan Kienet ġurnata ta' xita kbira fejn il-Papa mbagħad bierek lill-belt u lid-dinja f'dak il-ġest assolutament memorabbli. Mod, serraħ 'il ħafna nies għax kitbulna wara li kienu jafu li ġej. Meta il-quddies qiegħed isir fuq it-television u qed ikun segwit fit-TVM2 u fuq l-internet, Jekk huma ma jisimgħux dal-quddies, ma jkunux qed jagħmlu dnub, mhux hekk? Ċara, ġifieri. Le, aħna mal-ewwel nett iddispensajna lill-poplu tagħna mill-obbligu tas-smigħ tal-quddies tal-Ħadd, jiġifieri, jiġifieri inti f'dawn iċ-ċirkustanzi m'intix obbligat tiġi l-knisja għax il-knisja m'hemmx quddies, issa l-obbligu jibqa' li titlob, imma titlob bl-istil tiegħek, mhux bilfors tiftaħ it-television u ssegwini nagħmel il-quddies. Imma inti qed tgħinek għax inti qed tisma' l-kelma t'Alla, qed tisma' lill-isqof. Imma mhux bil-fors. Imma mhux bil-fors. Mhux obbligatorju.
Aħna l-isqfijiet iddispensajna l-poplu tagħna mill-obbligu tal-quddies. Tibża', tibża' most li di tat-telef biex inti ndara u meta niġu all right hekk Alla jrid u mbagħad jibqgħu. Ngħidlek Peppi, Kalla jrid tgħaddi minn fuqna dil-burraxka. Imma jien ma nimmaġinax li n-nies se joqogħdu d-dar mhux se jmorru r-restaurants mhux se jmorru ċ-ċinema u mhux se jmorru fil-postijiet ta' divertiment għaliex inti l-ħajja soċjali tiegħek tixxennaq għaliha u min jiġi l-knisja ma jiġix penitenza, nispera u nawgura, imma jiġi biex jiltaqa' mal-poplu ta' Alla. Jien anzi nispera li dana s-sawm kbir li qed nagħmlu mill-Ewkaristija, Iqanqalna biex nifhmu li Alla jħobbna u li li niltaqgħu miegħu huwa ta' ġid għalina wkoll. Ngħidu, din naqbad u ngħidha jien, jiġifieri dan għandek problema wkoll għax waqa' fil-ġbir, jiġifieri dan bħal ħanut li għalaq. Iva, aħna s-saċerdoti tagħna l-parroċċi jiddependu mill-ġbir, jiġifieri l-poplu tagħna ġeneruż, imma nifhem ukoll li l-poplu tagħna għaddej minn mument diffiċli. Mela jiena rrid nimxi mal-poplu tiegħi anke fid-diffikultà. M'għandix nippretendi li jiena nibqa' għaddej kif kont u l-poplu tiegħi inkwetat fuq il-futur. Jiena nkwetat miegħu. Issa aħna nippruvaw jekk hemm biċċa ħobż, naqsmuha bejn kulħadd. Il-qrar, Mons, il-qrar. L-ewwel nett, il-qrar jista' jsir per eżempju bi Skype, Le, ma jistax isir. Is-sagramenti għandhom bżonn il-preżenza. Anke b'telefon ma tistax. Ma tistax.
Biss, Għalkemm irridu nammettu li l-barka li mhux sagrament, il-barka tal-Papa ssir permezz tal-media, imma it-tagħlim tal-Knisja li issa ħareġ iżjed ċar, uħud jgħidu li imma dan ma stajtux tgħidulna anke qabel ukoll, aħna Peppi ħafna drabi l-qrar tagħna jkun ta' dnub venjal, jiġifieri tlift il-paċenzja, għedt kelma mhux xierqa, eċċetera jkunu vizzji li ma jkunux bilfors gravi, allura dawk jinħafru Bl-għadd ta' l-indiema jiena jisgħob bini lill-Mulej b'sinċerità ngħidlu għamiltha tal-ħmar nipprova ma nerġax inħafirli dnub venjal. Dnub gravi, kulħadd imbagħad jeżamina l-kuxjenza tiegħu. Meta ma tistax tqerr għax il-qassis mhux qiegħed hemm, għax il-knisa magħluqa, għaliex hemm bżonn insegwu d-distanzi, saċerdot anzjan allura bilfors irid ikun id-dar ma jistax jaqdik kif jixtieq, inti tagħmel l-għadd ta' ndiema. Quddiem Alla, fil-kuxjenza tiegħek.
Iva, għad-dnub mejjet qed ngħid, sinċerament. Jien qed ngħid għad-dnubiet, ekku, għad-dnubiet gravi, dnubiet mejtin. Tagħmel proponiment li meta tgħaddi l-burraxka jkollok ċans tqerr, tqerr, imma dak il-ħin li tagħmel proponiment, mhux mal-qraq, dak il-ħin, jinħafrulek dnubietek. Dan huwa t-tagħlim tal-Knisja. Il-Papa qalha wkoll, jiena wkoll kelli l-opportunità propju fis-sbatax ta' Marzu, diġà għaddew kważi ħmistax, nispjegha din waqt waqt omelija u mbagħad għamilna speċi ta' tweet fuqha wkoll. Hemm xi ħadd li kiteb u qal isma' jien għamilt wegħda, issa dil-wegħda ma nistax immur nagħmilha għax kienet fil wara l-vari eċċetera, biex fi ktajjen u hekk, dika ma. L-ewwel nett il-wegħda li ma tistax tagħmilha mhux mill-volontà tiegħek, jiġifieri inti diġà m'intix, jekk inti tħoss li ma tistax tagħmilha 'l quddiem tmur għand saċerdot u s-saċerdot għandu l-qawwa, l-kappillani għandhom il-qawwa li, il-poter li mogħti mill-Knisja, li dik jew tibdilha jew jaħfruhielek. Mhux problema. Imma inti jekk għamilt wegħda pereżempju li tmur wara r-Redentur, Eh, imma tistax tmur wara l-indur għax ir-Redentur ma baqa' fejn kien. Mhm. U inti ma allura inti m'intix obbligat tagħmilha. Tot xorta insomma dak li jkun. Le, le, u l-Mulej jara l-intenzjoni u inti din ħaġa ma miltix mhux biqżież għax ma mhm, mhm. tistax. Ekku, issa għandek il-griżma tal-morda fejn allura hemm nies pereżempju li qed imutu eh, eh, jew qegħdin ħażin b'din il-marda u jista' jkun li daw jiżdiedu u għandek Il-kabuċċini, kont qed nara artiklu fuq l-I News, għandek dawn illi qegħdin hemmhekk. Iva, jiena nixtieq anke nieħu l-opportunità biex insellem lil Father Bertrand, lil Father Mario, lil Father Elmar, dawn it-tliet kabuċċini żgħażagħ li qegħdin Mater Dei, qed jgħixu hemm, għandhom l-appartament tagħhom, imma totalment dedikati biex ikunu available, ma joħorġux, ma jmorrux fil-komunità, ma jiltaqgħux mal-familji tagħhom, qegħdin hemmhekk, Huma parti integrali mill-istaff. Jilbsu, jilbsu. Iva, għandhom l-unifermi tagħhom u jiena wkoll tajthom ċertu permessi biex ikunu jistgħu jagħmlu s-sagramenti u jibqgħu anke safe huma. Meta jiġu għas-sagrament tal-Griżma tal-Morda, huma jridu jilbsu l-ilbies protettiv, jużaw ukoll ingwanti speċjali, jużaw it-tajjara biex ma jkunx hemm kuntatt. Imma inti lill-marid kemm jista' jkun u dejjem bi ftehim mal-awtorità tal-isptar, dejjem, dejjem, inti tagħtih il-faraġ li